Слушай, Джек, ты пробился через доки. Вэл должна быть где-то поблизости.
Барыгызга да хәерле көн, дуслар. Без безнең менә шундый баш серия башында ук күт башланды. Так. Э, менә шундый рак, әйе, менә шундый рак күт безнең монда. Э,

И ты кидерсиз меня? Йо, йо, йо, йо, абый, абый, абый, хамыр батыр абый, үзең кил монда, яме? Үзең монда кил, һәм, һәм, йо, аны мин шартлатмакчы инде, ник, ник тидең син аңа? Оп, оп, оп, оп, оп, дислокация, шулайрак, күзгә күренә башлады менә шул, әзер дип уйлыйм, тавышы буенча. Бик шундый куркыныч кына тавыш. Кара, идеаль шпагат. Өйрәнегез. Нинди зур һәм көчле булса да, шундый шпагатка утыра белә. Безгә монда да инде. Юк тегендә бер ишек бар я, башта аны тикшереп карыйк әле. Бәлки анда берәр кызыклы әйбер бардыр, бәлки аннан үтеп буладыр. Йөрмик әле анда җирләрдән. Монда ләгеп калган, катып.

Шулай була ул. Безгә беләсезме нәрсә кирәк? Безгә күрсәткән туптор алга да, ләкин менә, әйе, менә шул кирәк әйе безгә. Мәтегеннән дә кереп булган. Безгә барга кирәк. Монда. Мм, да аташалар. О! Кырып җитеп булмады, шул ук безне монда ачтылар. Безгә кирәк ул пулемет. Теге аңгыра килеп җиткәнче. Эх, ярар, шулай рахатсың әле. Что ты прыгнешь, да? Безне әзерәк эләктерде. Ләкин куркыныч түгел, безнең монда аптечка бар. Бик кирәкле әйбер дип уйлыйм, карта бар. Кире карабыз. Монда нәрсәләр бар безнең? Монда безнең бар гранаталар. Ансы да кирәк әйбер. Әтегендә. Монда ишек ватылган. Сүндерик әле. Хәле бетте безнең. Э, Джекның. Монда нәрсә? Монда бар булмы? Ә, монда теге коткан ишек. Үтеп була, ләкин ишек ләгеп кала. Ярар. Булса, барабыз артка, килгән җиребезгә. Һәм нәрсә эшләргә безгә? Соңгы тапкыр Валерияны күргән урынга барырга. Тагын ул журналист кызын күтен коткарырга безгә. Инде ничәнче икенче тапкыр инде бу. Өченче тапкыр инде.

Мин боларны бик яхшы истә калдырдым, чөнки мин да бик тә, бик тә, бик тә озак йөрдем вакытында. Мин монда үлә яздым, кая барырга белмичә.
Әй, әйткәнемчә вакытында мин бик тә озак йөрдем мин монда. Буталып адашып сикергәк без монда. Никтер сикерә алмый әле. Я вынесу тебя. Сикерә алмый.
Йо, сикерә ала.
Я иду за тобой. Тавышлар буенча. Что здесь произошло?
Мында кереп булмый. Өстәвенә безнең бәтте мында да кереп булмый. Ләкин менә мында кереп була.
Что за шум? Иде үзәр.
Сикереп килеп җиткәнче безгә. Без менә шулай тик. Тавышлар килә. Менә мында да берне.
О, горяченького захотелось!
Нәрсә безнең монда? А, менә бит кемне тавышлар булды. А, тагын берәү. Күренмиләр ләкин мин. Ләкин мин аны күрәм. Ә безгә монда нәрсә? Безгә монда ишек ябык. Ярар, беткәндер дип өметләнәм. Менә моның каны бик яхшы гына шундый эффектлы. Шешерәде монда. Һәм безнең монда нәрсә? О. Кара. Үтәле исә. Аларны менә шундый капсулаларда үстерәләр. Бу бу безнең исә бу безнең бу безнең Камыр Батыр абый, ләкин аның кулына гранатомет тоташтырылмаган аның. Тырнаклар гына бар. Һәм игътибар итегез, ул шундук киемдә. Кием белән бергә үстерәләр. Әйтәләр бит урысларда күлмәктә тугансың дип, родился в рубашке дип. Болар да шуның кебек. Ләкин болар итек һәм штанда туалар. Шуңа аларны шулай үтереп булмый да. Катлаулы үтерергә. Китәле яны. Үзең килерсең. Бәлки. Кереп тайды анда, чөнки тагын берсе бар. Кой икән генә белеп утырып. Менә ник мин гранатын үзгәртә алмыйм, ә? Үзгәртә алам икән. Шулайрак. Әйдә әле. Хәзер әйе, ул кекрәйеп катты, яхшы. Шулайрак та була бит аны. Ә менә тагын берәү. Менә тагын берәү, бында тагын итек һәм штанда. Моның да кулына берәй-бер дә тоташтырылмаган бугай. Без монда су мәллә су тавышлары чыга. Ә, бу үзенчә су дип ясалгандыр инде. Ләкин бер дә ошамаган бу. Э, пардан теге парга ошаган бу. Пар аша караганда шулай яки кызу әйбердән күтәрелә бит шундый. Оныттым инде нәрсә дип аталган. Яра карадык, киттек. Булды. Монда ничек үстергәннәрен аңладык. Менә шундый зур-зур капсулаларда үстерәләр аларны, менә шундый инкубаторларда. Там берне сезгә.
Сейчас я надеру тебя задницу. А, әйе, шулайдыр. Кекрейдеңме, юкмы? Юк, син теге якка карасаң, мин бит бу якта, син әллә Аңрайдыңмы? Чиге дошманыңа син артың белән басасың, а? Сейчас я надеру тебе задницу. Йо-йо-йо, мин монда барасым килми. Раз ничек ятканбыз? Беркемдә юкмы? Беркемдә юкмы? Менә бу. Нәрсә дип аталмый инде. Кайдыр монда өскә карап торай. Нидер кызыксындыра торган бер әйбер булгандыр бәлки. Гади генә бер техник яки биолог кем белгән моны нәрсә икән. Куллары шундый зур перчаткада. Димәк, бу теге инкубаторда эшләүче, шул албастыларны караучы бер нинди мына эшләүче биолог. Надеюсь, это был последний переключатель. Әйе.
Безгә барырга кирәк. Туп-туры алга күрсәткән күрсәтүен, ләкин минем шул ук бирем. Туп-туры алга күрсәткән. Сезгә булыштым әзерәк, яме. Ләкин сез миңа тимәгез. Без монда булдык. Шулайрак. Без тагын шул шул урынга килдек. Без тагын шунда чыктык инде. Бу миңа ошамый. Э, утны сүндерергә кирәк. Чөнки безне күрәләр. Ага, димәк без монда булмаганбыз, әйме? Чөнки монда бер исән калган. Исәне.

Әзер дип уйлыйм боларның бөтенесен дә. Монда без инде 3 граната җибәрдек. Бусы тагын шундый искиткеч позада үлгән. Башына тибеп үтергәнгә ошаган. Ярар. Бусы арган безнең. Бусы да э, кызларның фотога ниләр төшкән кебек.
Фотосессиядә.
Последний переключатель.
Хәзер без беләбез кайда барырга икән һәм без Шома белән беләбез кемнең кайда икән.
Ник миңа атасың син инде аңлам. Ярар, тайдык. Безгә монда түгел. Безгә монда да түгел. Э, артыбызда кемдер безнең йөри болай. Һәм шундук менә монда бер граната. Бер сәдер. Һәм менә якын китермәскә, якын китермәскә. Юк, юк, юк, юк, юк, юк. Тор шунда гына. Монда юк микән тагын? Электр безне күрәләр дигән тамга тора. Индикатор янып тора. Мин аңламыйм нигә икән. О, булды бу. Булды, булды, булды, булды. Уен саклады бик яхшы. Әйбәт. Өскә аска, стек аска. Э, кораллар, кораллар. Менә моны кире кырып куй әле син, яме? Бик файдалы әйбер бу, ләкин патроннарны бик тиз бетерә, шуңа мин әле әлегә аны кулланып тормыйм. Юк. Юк, юк, юк, юк, юк. Мондан аны икән. Безгә күп туры алга күрсәткән. Мондадыр ул бәлки. Бәлки, бәлки бит мөмкин, бит мөмкин, тайды. Куенды да саклады, үтердем. Таңы шундый кызык-кызык позалар. Әйбәт. Бәт.
Әйбәт ансы. Ты слышишь?
Менә шулайрак. Сүгенәләр дә әле, карасы. Far Cry гел үзенең искитмәле сүгенүләре белән бөтен дөньяга танык. Аса мин беләм, өченче Far, Far Cry да ул бөтенләй дә искитмәле сүгенүләр кулланылган. Мин белмим, ничек аны цензура аша үткәргәннәрдер. Сез сугышыгыз мин монда бер кемгә дә күренмичә генә үттем имеш. Ти шулай була ул карап торсаң дигәндәй.
Минем сез

Я иду за тобой.
Сикергә тек ирек бирмәдек моңа. Сәлам. Сәлам.
Бер-берсен аталар бугай булар аймы? Сез кемгә атасыз? Мин аңламыйм. Так, аңлашылды хәзер.

Затопить помещение?
Надеюсь, ты знаешь, о чем говоришь, Дойл? Безнең монда мутаген. Камерасы бүлмәсе. Безгә моны батырга кирәк суга. Окей.
А, менә. Карагыз, су ничек тиз баса. Безгә бару кирәк. Менә бу тишек бугай безнең. Без батабыз никтер, мин аңламыйм. Кеше бит ул батмый. Нельзя белә торган кеше. Батмаска тиеш ул. Кабыз җырлады безнең инде була тиеш. Юк, юк, юк, юк, юк. Мин әзрәк адаштым. Һәм уены да аның. Тилески ясалган. Тек скип рейдер узылайын. Монда. Менә бит. Эх. Бүтәнчә беренче китап булмый. Әйдә, әйдә, әйдә. Яшәгән ди булган ди. Бер кеше. Крюгер исемле һәм аның башы эшләмәгән ди. Һәм ул уйлап чыгарган ди мутаген. Аны кулланган ди ул маймылларда. Аннарсың аны кулланасы килгән ди аны кешеләрдә. Хәм менә шундый албастылар килеп чыккан ди. Хәм ул безне куып йөри. Анарда, анарга игътибар итмичә генә таярга кирәк безгә монда. Хәм игътибар итегез әле менә. Мондый, мондый җирдә э, суда суда бу тизрәк йөри. Хәтта. Әйдә, әйдә.

Дөрес, дөрес әйтәсең. Бик тә дөрес сүзләр сөйлисең син. Доктор Крюгер безнең электромагнит кыры имештер ясаган. Һәм менә бу безнең доктор Күкәйбаш үзенең күтен куркынычсызлык астында гына куеп ятучы. Безне шул э, магнит кыраның чыганагы Бу безнең элемтәне дә бетерә. Менә бу электромагнит кыры. Ничек бетерәдер ул? Әгәр дә ул безгә шалтырата алган икән, ул безнең элемтә э, безнең белән элемтәгә чыгала һәм безгә элемтәне бетерә дип әйтә. Бу ниндидер э, логик аңлатмасы булмаган ниндидер бер әйбер әйтте безгә. Ярар. Ни әйтсә әйтер инде, уены шулай ясалган. Биремнәрне эшләргә кирәк һәм озагына ничек тә булса барып җитәргә инде моның. Шулай ниятләдем. Тәки барып җитәргә дип. Башта бер ике генә серия ясамакчы идем. Шулай кызык өчен генә карарга. Ясап була микән, сөйләп була микән бөтенләй, уйнап була микән бу Far Cry-ны. Чөнки мин аны беренче үткәндә үттем кайбер турларын Читлар белән? Әйе. Ансы дөрес.